سیستمی پەیمێنتە واتە پارەدان دانی بەها زۆر گرنگە ئێوە لە مەوت دوای کاتێک کە خەڵکی قسەتان لەگەڵ ئەکا جیاوازی ئەنجامتان من بۆ خۆم لەگەڵ بۆچینی دووەمام بەڕاستی من خۆم لەگەڵ بۆچینی دووەمام کە ئەمە تەنها سیستمێکی پەیمێنتە واتە دانی بەهایە بەڵکو هەڵگری بەهانیە وەکو دراو وەکو شتێک بۆیە ئەمە زیاتر پێوترێ کریپتو ئاسێت

ئێمە بینین لێرەیە دوو جیاوازیەکمان هەیە لە نێوان تەنها پارەدان لەگەڵ ئەوەی کە چۆن ئێمە دراوێکمان هەبێ پارەیەکمان هەبێ بە حاکەمان بۆ هەڵبێ وەکە زانین پارە وەکو پارەی کاغاز وەکو ئەو سەردەمەی کە ئاڵتون پارە بووە بەهای هەڵگرتووە هەڵگری بەها بوو بەڵام ئەوانەی کە سیستمێکی پەیمەند بووە تەنها بۆ دانی پارە بووە ئەمە تەنها کڕنسیەکەەوە تا تەنها درایەکە ئەتوانین تەنها نرخی شتەکانی پێ بگوازینەوە بەڵکو ناتوانێت هەڵگری بەهاکەی بێت واتە ئەگەر بێت و جیاوازی بکەین لە نێوان نرخ و بەهایە ئەمە تەنها نرخێکە و هەیەتی لە سەردەنی خۆیان لە کاتی خۆی لەم ڕۆیە بۆ نبوونە ئەڵێ بیتکۆین بە بڵین ئەمڕۆڵین بیتکۆین بە 1990 دلار ئێمە توانین ئەمە وەکو نرخێک بخڵێنی بەڵام کەسێک ئێوە 1990 دلاری هەیە بەهاکەی هەڵبگرێ بۆ شش مانجی بۆ ساڵیشتر ناتوانێت و بەهایە هەڵبگرێ بۆیە ئەمە تەنها بۆ گۆڕینەوەی قیمەتە بۆ گۆڕینەوەی نرخ بۆیە زۆر گرنگە لە مو دوات ئێوە بە تایبەتی و بە ڕێزانەی کە بەشداری ئەەکەن لە کۆرسی ئەم جار یەکەم کۆرسی ئەکادیمیا هیوادارم ئەوە زۆر بە ڕوونی بیزانن چونکەی هەندێک جاری شتەنانێت کەسانی شارەزای بواری کەسانی شارەزای بوارەکان بوارە جیاجیاکانیش چ ئابووری بێ یاخود ئاینی بێ هەرچێک بێتوانە ئەکەونە هەڵەیەکی گەورەوە لەوەی کە دێن ئەمە وەکو پارە وەکو پارەیەک بینەکەن حسابی بۆک بۆیە سەرەکەی حکمی پارەی بەسرە ئەسەپێنن بۆیە سەرەکەی تووشی هەڵەیەکە ئێمە ئەبێ لەمە دوا ئەمە چارەسەر بکەین و لە خودی ئەمە تێبکەین کە چۆن ئێمە پێشتر بۆ نمونە کۆمەڵێ جۆری سیستەمی پارەدانمان هەبووە سەرکن لە سەردەمی مقایەزەیە بووە کابرا خورمای هەبوو بە گەنم گۆڕیوێتەوە تری هەبووە بە جۆ گۆڕیوێتەوە ئەمانە هەبوو ئەمە پێوتێت چی ئەمە پێوتێت گۆڕینەوەی نرخ یان پێدانی نرخ لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر ترێک بۆ نمونە لە شارواژێڕە نرخی هەرزان بوو بەڵام گەنم نرخی گران بوو لە گەرمیانە نرخ نرخی گەنم هەرزان بوو بەڵام نرخی ترێ یان نیەوە ژیان گوێز یان هەنجوین گرانتر بووە بۆیە چوونە نرخەکەیان بەراورد کردێتەوە پێکەوە گۆڕیانەتەوە ئەگەر چیلۆ بە چیلۆش نەبووێ بەڵام لەسەر کەمیەک ڕێکەوتون لەسەر ئەمە خاڵی شوێن خاڵی شوێن زۆر جار سیرەکەین لە عەربیە یان لە کوردیە لێت کردتە کە ڕاستی تەرجەمە ئەکرێت بۆ نمونە لای خوانەڵە دراوی دیجیتاڵی دراوی ئەلکترۆنی یان ئەمەە بەڕێزان ئێمە جۆرەکانی دراو ئێمە پێشتر دراوی دیجیتاڵیمان هەبووە دراوی دیجیتاڵی بریتە لە کارپەیمنت بۆ نمونە ئێمە پێپاڵمان ماستەر کارمان هەیە ئیتر ڤیزە کارمانی هەموو ئەمانێ ئەمە دراوی دیجیتەڵیە دوای پێماڵن دراوی ئەلکترۆنی دراوی ئەلکترۆنیشمان هەبووە مەش سەردەمێکی پێشتر بوو ئەگەر چی ئێستا شێ بۆ نمونەیمە وێبمانیمان هەبوو نێتمانیمان هەیە هەموو ئەمانش پێوترێ دراوی دیجیتاڵ کریپتۆکەڕەنسی تەنها خۆیەتی کە کریپتۆکەڕەنسیە ناوی تایبەتی خۆی وەکو چۆن ئینتەرنێت ئینتەرنێتە بڵۆکچین بلۆکچینە ئەمە ناوی تایبەتی خۆی هەیە مۆبایل مۆبایلە تەلەفۆن نیە تەلەفۆن شتێکی ترە واتە ئەم جیاوازیانە هەیە ئەمە ڕەنگە لە ڕۆژانی ئاسایی خۆمانناگە بڵم تەلەفۆنەکەم یان بڵم مۆبایلەکەم بەرامبەرەکەم تێبگە یان ڕەنگە لای خۆمان چونکە ئێمە درای دیجیتاڵی درای ئەلکترۆنی لەلای ئێمە ناسراو نەبووە واتەوە زەمنێک بۆ ئێمە پێتێپەڕین ئەمە شتێکە ئێمە نەمان بینیەوە بۆیە کاتێک کە ئێستا و ترێت دراوی دیجیتال یان دراوی ئەلکترۆنی سەرەکی خەڵکی زۆر باسانایی وەرەگرێ و ئەزانێت کە بەڕستی کریپتۆکراسیە بەڵام لە ڕاستی ئەگەر تۆ بێت لە ئەستی دنیاە لە ئەستی لە ئەستی زانیاری و ئەمانەیە ئەگەر بێت تەماشای ئەمە بکەین سەرکی نەخێوانی ناویکی تری هەیە دوشناوی کریپتۆکراسیە کریپتۆکراسیە بە زمانی کوردی بە هەموو زمانی شتر کردە کەڕاستە بۆیە تکایە ئەمە لە نووسین و قسەکردن و شتاندان ئەمانە لەبەر چاو بگرن ئێمە بە قۆناغەکانی پێشکەوتنە هاج قۆناغی پێشکەوتووی دراومان هەبوو قۆناغی پێشکەوتوی ئینتەرنێتمان هەبوو قۆناغی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیامان هەموو ئەمانە هاتن لێرە هاتوون بە هەیان لەگەڵ پێشکەوتنی تەکنەلۆژیای یەخستۆتەوە واتە کاتێک ئەتەرنێتی جیلی یەکەم هەبوو تەنها زانیاری ئەگواستەوە ئینتەرنێتی جیلی دووەم هات سیرمان کرد وێنە و ئەم شتانی گواستەوە دواتر ئینتەرنێتی جیلی سێم و پێشکەوتوتری هات ئەم جارە چی کرد بەها ئەگوازێتەوە توانێت بەها بگوازێتەوە ئەمە وەهای کرد لەگەڵ پێشکەوتنی ئەو سەردەمەی کە ئێستا هەیە لەگەڵ ئەم پێشکەوتنیە هاتن چیان کرد پێ سیستمی پەیمنتیان لەگەڵ سیستمی تەکنەلۆژیایە لە یەکدا و ئێستا شتێک دەرچوە ناوی کریپتۆکانسیە بۆیە ئەبینی سێرەکەین لێرەیە شتێکی تازە دەکەین کە ئێمە لە خولەکەیا بە وردی بە جوانی ئەمە فێر ئەبن لە هەمان کاتای ئێمە شتێکی زۆر گرنگ هەیە و بە ڕێزانی بە تایبەتی لە خولەکەیا بەشداری ئەبن تکایە زۆر بە وردی ئاگاداری چەند خاڵێکی تایبەت هەیە کە دواتر مامۆستا بە ڕێزەکان بە وردی بۆتان نەکەن بۆتان باسەکەن ئەمە دنیاویشی زۆر بەرفراوانە دنیایەکە ئەتوانین بڵێن ئێستا کە حەوت هەزار هەشت هەزار کریپتە کەڕەنسی هەیە هەر یەکە خەسڵەتێک و شتێکی تایبەتی خۆی هەیە وەک چۆن ئێمە چەندین مۆدلی سیارەمان هەیە و چەندین جۆرمان هەیە هەر یەکە خەسڵەت و تایبەتی خۆی هەیە ئەمە شوایە بۆیە تکای ئەگەدار بن هەموو پرسیارێک مانای ئەوە نییە کە ئێمە بیزانین مانای ئەوە نییە مامۆستاکان بیزانن بەڵکو ئێمە هاتووین لەسەر سیستمێک ڕێککەوتووین لە نێوان خۆمانا. من شتێک ئەزانم، مامۆستا ئەحمەد شتێک ئەزانێت، کاک ئاسۆ شتێک، کاک عەلی شتێک، مامۆستا کاروان، مامۆستا میران، مامۆستا بیلال، ئەمانە هەر یەکە شتێک ئەزانین. بە کۆی گشتی ئەمانە ئێمە چۆن توانین لەم بازاڕەیە سەرکەوتوو بین و هاوتەریب لەگەڵیا بڕۆین و بتوانین قازانج بکەین. واتە تەنها ڕێگەیەکمان گرتووە و بەمەیە ئەڕۆین. ئەگەر چی ئێستا لە ناو کوردەواری ئێمەیە شتێکی زۆر باو و بەڵاو هەیە کە من هەرچیز لەگەڵ ئەوەیان نیم بێم بزانم بڵۆکچین بریتیە لە چی چۆن ئیشەکە وردەکارەکانی چییە سمارت کۆنتراکت چییە بەرحەڵ هەموو وردەکارەکانی چییە لازە چییە ئەمە ئیشی چیە وەزیفەی چیان ئەمە وەکۆ وایە من بچم ئیشم بە سیارەیەک بێ بێم بزانم باشە ئەم مەچینەیە ئۆکەی کێشەم نییە سیارەکەم مەشینەکەی پێنج کۆما دووە بەڵام بۆ ئەوە نێ پستۆنی چەندێکە چۆن ئیشەکە چەندێ ڕۆنەکەی چییە چۆن لە ڕۆن دەنێ گۆڕێ وەزیفی ئەمە چی وەزیفی ئەوە چی ئەمە لە کاتێک هەیە پێویست ناکە من کاتێک ئیشم بە سیاری و ئیشەکەم جێبەجێ بکە پێویست ناکە من هەموو وردەکاری بزانم بۆیە تکایە سەری خۆتان بۆ هەموو زانیاریەوە مە مە شێوێنن کە هەیە تکایە دوور بکەونەوە لەم یوتوب و گوگل کە هەر کەسێک هەڵەسێ یوتوبەرێک و گوگل مانێک هەڵەسێت فەیسبووکەمانێک هەڵەسێت هە لە خۆی و بابەتێک ئەنووسێت تکایە ئاگاداری ئەم بابەتانە بن پێویست ناکە کاتی خۆتان بە زۆر شتەوە بکوژن تەنها ئەوەتان بەسە کە ئێوە بێن بزانن خودی تەکنەلۆجیاکە چییە چۆن ئەتوانم ئەمە ئیسفادەی لێ بکەم و چۆن دەتوانم قازانجی لێ بکەم لە ڕووی تەکنیکی و هەواڵی و شیکاریەوە من ئەتوانم چی ئیسفادەی لێ بکەم و لە ڕووی زهنیەوە توانم چۆن ئیسفادەی لێ بکەم ئەمە بەسە بۆ ئەوەی کە تۆ بگەیتە ئەوەی کەمە بەستە من لێرەوە دەستێکم کورتەیەکتان لەو بارەیەوە بۆ باسەکەم بۆ ئەوی بۆ هیوای کە دواتر هەموو ئێوەی ئازیز سوودمەند بێت بەڕز سەبارەت بە کورتێکی ئەکادیمیای پاڵ ئەمە کورتەیەکە لەبارەیەوە بۆی زۆر کاتان نەکوژم پێم وایە لە هەمووتانەوە دیار بوو دێنە سەرەوەی ئێمە ئەکادمی دوای ئەوەی کە ئەو هەموو خولا نەمان لە ڕێگەی فۆرێکسەوە کردەوە سپاس بخوا ئەو شەرفیان پێبەخشین ئێوەی بەشدار بوو کە ئێمە یەکەم ئەکادمیای کوردی بین بتوانین فۆرێکس لە ناو خەڵکییا بڵاو بکەینەوە بە قۆناغێکی زۆر سەختا هاتین زۆر کەس هاوکار و هاو خەما بوو هەتا گەیشتینە ئێرە و سپاس بۆخوا گەیشتینە دە ئاستێک ئێوە و هەموو خەڵکی متمانەوە ئەم خولە خولیشی خێرایە خولیکی مکەسەفە چڕە بۆیە تکایە هەتا ئەتوانین وانەکان بخوێنە سێری بکە پرسیارت هەبوو لە گروپا لە گروپێکی تیلگرامە مامۆستا بەڕێزەکان وەڵامت دادەنەوە بەڵام هەوڵ بدە خۆت لە خودی پرسیاری خۆت لە پرسیاری ناو بابەتەکانە دەرمەچۆ تەبعەن خولی ئیشەڵا لە داهاتوە خوا فرسەت با خەڵکی زۆر شارەزا و باشمان هەیە لەم بوارەیە ئەتوانین خولی زۆر وردتر و باشتر بکەینەوە کە ئەو کاتە خولێکی شوێنی ئەگە ئەمە هەفتەی تۆ خولێک وانەیەک ئەخوێنی ئەم هەفتەیە بۆ ئەوەیە تۆ لە ماوەی ئەو هەفتەیە بەلایەنی کەم پێنج جار تۆ تەمەشای ئەم ڤیددیوە بکەیتەوە پراکتیکی بکەیت بۆ یەکە پرسیارێکت لا دروست بوو پرسیارەکە بکەیت و مامۆستا بەڕێزەکان وڵامت بنەوە ئەگەر تۆ لەو هەفتەیە نەتوانی بە تەواتی سێری بکە ئەوە بزانە تۆ دواتر مەقستانیەکە بۆ دروست دەبێت وانە خولەکە پێکاتوە لە چواردەوانە کە هەروانەیەکی چ پێ خولەکە ئەمە مەرج نییە ڕێک دقیق ئەمە دەرچە چونکی هەندێک لە هاوڕێیان بە لە مامۆستا بە ڕێزەکان وتیان ئێمە ڕەنگە هەندێ جار پێویست بکە بابەتی ورتر بابەتی باشتر بابەتی ڕوونکردنەوەی زیاتر لەو بارەیەوە بدەین ئەکرێ وێبیناری زیاتر لەو بارەیەوە بکرێت بەڵام وەکو کۆڵەکەی دروستبوونی ئێوە و گەیشتن بە ئامانجەکە تەنها چواردەوانەی سەرەکی دابر دانراوە ئەکرێ لەو بینە چەندین وانەی تر زیاد بکە ئەوانە تەنها بۆ دەوڵەمانکردنی ئێوە زیانی ئێوە بە گشتی پۆلێن کراوە بە دوو بەش بەشیان بەشی پراکتیکیە بەشێکی کێشیان بەشێکی تیوریە واتا تۆ سەرەتا کاتێک کە لە ڕووی تێوریەوە شتەکان ئەخەنی دواتر مامۆستا بەڕێزەکان ئەکاونتان بۆ ئەکەنەوە بە پراکتیکی لەگەڵتان ئەبن و ئیشی لەسەرەکەن و ئیشەڵا بەرەو سەرکەوت دەناچێت تاوان ئەم خولە بۆ ئەوەیە کە تۆ ئاستی زانیاری تۆ بەرز بکاتەوە و بتوانیت مامەڵە بە کرێتە کەڕەنسیەوە بکەیت ئەگەر تۆ شتێک ئەزانیت و خۆت سەرکەوتووی ئەو پێویست ناکات تەمان گوێ لێ بگری یان خەریکی بی بۆ بێگومان ئەو کەسانەشی کە دێن بەشداری دەکەن کەم زۆر خۆیان یان بەشداری لە کریپتۆکەڕەسیەکە کردو یاخود بەشداری لە ئەکسچنجێکا کردو یاخود لە ئینڤستەکە لە چلوانەیە کردێتی حتمما خۆی شارەزایکی هەر هەیە بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوەشایەوە هەر دیزین کراوە بۆ کەسێک کە هیچ شتێک نازانێت بۆیە کاتێک کە لە وانەکانی یەکەم و دووەما توو تۆ ئەگەر کەسێکی پێشتر ئیشت کردو تووشی مەلەل مەبە تووشی خمول مەبە بۆی هەست بکەیت کە ئەمە تۆ شتێک ئەیزانی توانە نە دواترە چێتە لە قۆناغەکانی داهاتووە چێتە ئاستێکی پێشکەوت و باشتر طبعا هینەکان خولەکە پێک دێت لە دوو بەشی سەرەکی یەکێکیان ترێدینە

لە زۆربەی برۆکەرەکانی فۆڕێکسدا هەن، تۆ دێی لە ڕووی تەکنیکیەوە بە شێوەیەکی تەکنیکی چۆن شیکاری بۆ کەیت و کەی و چۆن ئەزانی سەرەکەوێ یان دابەزێ نرخی بەرزەبێت و یان دابەزێ لە هەمان کاتیشەوێ تۆ بەشێکی کە تریدی پێواکەی ڕۆژانە تریدی پێواکەیت و فرۆشی بەڵام شێوازێکی تریشمان هەیە ئەوش ئەوەیە کە تۆ چۆن کەسانێک هەیە ڕێنماییان ئەکە یان پرسیارە پێەکە بۆی ئەڵێ من حەزەکەم لەم بابەتەیە شتێک هەڵبگرم واتە جوتە دراوێک هەڵبگرم و دواتر ئیشی لەسەر بکەم و قازانجی لەسەر بکەم بۆیە لە دوو بەشی سەرکی پێێ واتە لە بەشە تێورەکەی و لە بەشی زانیارەکەیە تۆ دوو بەشتێ بەشی تێوریتەیە بەشی پراکتیشیت هەیە لە مامەڵە کردنەکەشە بەشێک تێ کە تۆ ڕۆژانە و هەفتانە ڕۆژانە یان هەفتانە یان ساعتی جە ساعت جارێک واتە لە تایم فیلمە جیاوازەکانیان تۆ مامەڵی پێواکەیت و وەک تریش ئەتوانی هەڵی بگریت ئینڤستی طبعا تۆ ئەمە بەش بەشە واتە بەشی تەکنیکی کاتێک بەشی تێوری کاتێکەتەوە بیت تاقیکردنەوەیەک دەکەن مامۆستاکان تاوان لەسەر کۆمەڵێ ستانداردە پێویستە تۆ دەربچی ئەگەر دەرنەچوی ڕەنگە مۆڵەتی هەفتەیەکت بەنێ پیادشتەوە بەوانەکانەیە و هەفتەی دوم دەربچیت و قۆناغی دومش بە هەمان شێوە و پێویستە تۆ لە کۆتاییە لە پراکتیکەکەەوە تا لە ڕیڵ ئەکاونتەکەتایەوە تا لەو ئەکاونتی کە بۆت کراوەتەوە لە ئەکسچنجەکانە پێویستە دەربچی بۆ ئەوەی بڕوانامەکەت لە بەخشێ ئەوەن ئەوەی ئەو خاڵەشم لە دەمەوەی تریان کە لە کۆتا تاقیکردنە بە شێوەیەکی پراتیکی ئەبێت لە ئەکسچێنجەکانە ئەنجام دابێ واتە تۆ کاتێکە خولەکە تەواوکەی پێتەڵێن تۆ پێویستە ستێتمێتێکت هەبێ لە هینەکان لە ئەکسچێنجەکانەواتە ئەبێ ئاڵوگۆڕت کردێ بەپی ئەو زانیێری کەوەرت گرت و ئیشی لەسەر کرد بەشی یەکەم ئێمە پێویستە کاتێک کە باس لە کریپتۆ کارنسیە کرێ بزانین بلۆکچین چییە واتا تۆ پێویستە بزانین بلۆکچین چییە بۆچی بۆی بزانین چۆن گری بدەیتەوە بە بەهاکە ئەمە ئەم کریپتە کارنسیە کە بەها قیمەت وەرەگری لە ئەنجامی چییە ئەمە لە ئەنجامی ئەو بەهێزیە ئەو متمانەیە کە خەڵکی بە بلۆکچیندا بلۆکچین کریپتۆکەڕەنسی بوونە بە دوانەی یەک، ئەگەرچی بلۆکچەین تەنها کریپتۆکەڕەنسی نییە، هەتا ئێستا زیاتر لە نزیکەی هەشت هەزار ئەپڵیکەیشنی تری هەیە، واتە هەشت هەزار جۆر ئیشی تری لەسەر ئەکرێت، بەڵام ئەمەش قابیلی زیادکردنی کارکردنە بۆ هەموو ئەوانی تر. بەکاردێن واتە ئێمە بەشی یەکەم پێکاتوە لە بلۆکچین و کرێکتە کەڕەنسی بوانی دوم پێکاتوە لە مێژووی درا و لایەنی شەرعی کرێکتە کەڕەنسی کە بەڕێز مامۆستا بلال حەدادە کە خۆی کەسی ماستەری لە نانۆ تەکنەلۆژیە هەیە لە دەروی وڵات و خۆشی کابێکی شارەزای بواری شەرعیە سوپاسەکەین کە خۆنەویستانە لەم بابەتەیە هاوکارمان بوو دواتر بینە سەر جۆرەکانی واڵێت جزدانەکان تۆ توێن لە چەند جۆر جزدانەوە کام جزدانە هەڵبژێری بۆ ئەو دراوەی هەتا دواتر سیکویریتی و پاراستنی کۆینەکەت واتە تۆ دوو جۆر سکویریتی سکویریتەکان پەیوەندی بە ئکسچێنجەکان یاخود بە واڵێتەکانەوە هەیە ئەو کۆمپانیەکان بەرپرسن لەوە بەشێکی تری پەیوەندی بەخۆتەوە هەیە تۆ ئەچی خێتە سەر کۆمپیوتەرێک و ئەم کۆمپیوتەرە تۆ یاری پێکەی تۆ ڕۆشتیاورە ئەنوا سایت ئەگەڕی ئەکرێ پڕی بێ لە ڤایرۆس و ئەتوانن ئەو کاتێک کە هاکت بکەن و تۆ کاتێک کە ترانزاکشن نەمبەرەکان لێ دنیاشتی بێنی ئەکرێ

ئیتر دواتر دێتە سەر داش وەردەکە ئەمە بۆچی بەکاردێت چۆن کڕینەکەی چۆن فرۆشتنەکەی چۆن بەشەکان لێ جیاکەیتەوە دواتریش کورتەیەک لەبارەی ماینینەوە چکە ئەم بابەتە پەیوەست نییە بە ماینینەوە ماینین پرۆسیسێکی دوور درێژە کۆڵی وردەکاریکە ماوەسەحمە دووە مامۆستا ئاسۆ بڕیاریان داوە دوای ئەوەی لەم خولە چەند کەسێک پێ بگەن و نە مامۆستا ئەوان بەشی ماینی و ئەوان ئەکەنەوە ئینشاڵڵا والله زانم هێنی بوو بەس وشم پەیدا بەشی دوم بریتیە لەوەی وەبەرهێنان و تریدکردن لە کریپتۆکەڕەنسیە کام یەک لە بە پێی شیکاری تۆ کامیان کامێک لەو کریپتۆکەڕەنسیانە قابلی ئەوەیە تۆ ئینڤستی بکەین وە کامەشن قابلی ئەوەیە تۆ ئاڵوگۆڕ ڕۆژانی پێ پێوەدا ئیسچینجی پێ بکەین ئەمە زۆر بۆ وردی باشی فێرەکەین تریدی تەکنیکی واتە تۆ لە ڕووی تەکنیکی و لە ڕووی شیکاری هۆنێری و چۆن دەتوانی ئەم شیکاریە بکەیت وە چۆن ئەتوانی فڕیاتی لەسەر کڕینیان فرۆشتن بەشێکیان استراتیجی تێکردن واتە تۆ کاتێکە کوی گشتی ئەم شتانە ئەخوێنیت فێرە بیت چۆن شیکاری بکەیت چۆن بڕیار بدەیت دوانە پێویستە بە ستراتیجە بشێ ئەمە یەکێ لە گەورەترین تێوریزمەکانی بواری بازاڕە دەرەکان ئەڵێت باشترین ترەیدەر و باشترین زیرەکترین کەس نیە بەڵکو باشترین ستراتیج هەیە واتە تۆ تەنها ستراتیج ئەتوانێت سەرکەوتو بکە بۆیە ئەو ستراتیجی کە خۆیان مامۆستەکان ئیشی دەکەن کیا سەرکەوتبوونە ئەتوانن ئەوەتان فێر بکەن و ئێوەش ئیسفادەی لێ بکەن دێنەوە سەر وانەی یەکەم بڵۆکچینە بڵۆکچین چی شتێکی زۆر گرنگ هەیە لە بلۆکچینە کە زۆر بەکەنی خەڵک درکی پێکردەوە بلۆکچین کێ بلۆکچین دەمێنایە هەتا ئێستا مێژۆکەی ئەڵێن لە ساڵی نۆتویەک و نۆت و دووە هەیە بەڵام نەخێر زۆر پێشتر هەیە زۆر زووتر هەیە ئەی بۆ لە 2010 ئیتر ئەمە برەوی پێدرا ئایا ڤێرژنێکی تازەی و نەخێر هەرو بلۆکچەینی کە کۆن هەبوو ئێستا شەرەوەی ئەوەی کە بیتکۆینی لەسەر دروستکراوە هەمانەوەی کە لە ساڵی ناوەتێک و یانەوەی کە باسی کرد لە ساڵی هشتا هەبوو هی سەدی پێشوو واتە تەمەنی زۆر زۆرە ئەی بۆ بلۆکچین ئەم ڕغبەتی پیا کرد کەسێکی ناوی دراوس ساتۆشی ناکۆماتۆ کە کەس نازانێت ئایا گروپێکن دەوڵەتێکە چیە هەندێک کەس ئەڵێ نەخێرە مەبدەسی دەوڵەتی سینە دروستی کردو هەندێک کەس ئەڵێ نەخێر ژاپۆن یەکێک ئەڵێ نەخێرە من تیمێکن کەسێک ئەڵێ شخصێکە بەرحاڵ هەتا ئێستا کەس نازانێت چیە بەڵام ئەوەی ئێمە ئەمانەوە لێرەیە تەنها یەخشتە بلۆکچین هەبوو لە بیست ساڵ پێشەوی، دە ساڵ پێشەوی کە پانزە ساڵ پێشەوی بڵاویش ببێتەوە و بناسری هەر هەبوو، بەڵام یەک شتێک وەهای لێ کرد کە ئەمە ڕەغبەت پێیان بکا، ئەویش ئەوە بوو کە توانرا ئەوە بدۆزرێتەوە لە بلۆکچەین، کە بلۆکچەین ئەکرێ دیسەنتڕاڵایز بکرێ بە پێچەوانەی کۆی گشتی تەکنەلۆجیاوە، بە هەموو جێنەرێشنەکانیەوە، بە هەموو مۆدێلەکانیەوە، بە هەموو زانیاریەکانەوە کە هیچی ناتوانرێت دیسانتڕەڵایز بکرێت واتا وەهای لێ بکرێت کەس دەسەڵاتی بەسەریان بلۆکچین ئەمەی تیا دۆزرایەوە و بلۆکچین توانی ئەمەی تیا ببینرێ بۆیە ئەمە وای کرد کە بلۆکچین ڕغبەتیشی بەهێز پیا بکە بۆیە ئێمە بینیمان بلۆکچەین بوو بە تەکنەلۆجیایەکی هەڵگری بەهرەکان هەڵگری قیمەت ئەمە وای دەکرد ئەمە برێویدا بە بلۆکچین و بلۆکچین دەکەن واتە ئەمە دواتر بە وردتر تۆزێ وردتر زۆر بردینە زۆر چکی زۆرمان پێچێت دواتر باسێکین کە سنترالایز و دیسنترالایز ومانی چیە بلۆکچین لە ساڵی نەوتێکەوە ئەوان زۆر سپاس مامۆستا ئەحمەد دەکەم من کاتم نەبوو ئەو ئەم سلەیدانی بۆم حازر کردەوە بلۆکچین تەمان ساڵی نەوتێک و یەکەمجار خراوەتە بەردەست لەلایەن گروپی شتێژەرەوە داهێنرا تەمان وەک وتمان قسە زۆرە لەسەرەوەی کە پێش نەوەتێکشە بۆ بەڵام ئەوەی کە ئێستا وەک مێژوو سەلمێنراوە ئەوەیە کە ئێستا لە سەرەوە ڕێکن کە لە ساڵی نەوەتیەکەوە هەیە بەکار نەهات تا ساڵی 2009 ساتۆشی نەکەماتۆ بیتکۆینی پێ دروست کرد لە سەری دروستی کرد واتە نەناسرا و بلۆکچین پێشتر هەبوو 19 ساڵیان هەفتە ساڵ هەشتە ساڵ پێشەوەی کە بناسرێتیش لەلایەن ساتۆشی نەکەماتەوە یان لەلایەن بیتکۆینەوە بناسرێت هەر هەبوو بەڵام خەڵکی گرنگی پێنادەوە زۆر بەکارهێنانیشی گرنگ نەبوو چکەی وەکو هەر تەکنەلۆژیایشتر سەنترڵایز و کەسەکان ئەتوانی کات ناوەڕۆکەکەی دەستکاری بکەن باشی بکەن و خراپی بکەن بەڵام ئەم هەستا دیسەنترڵایزی کردواتە ئیتر وهای لێکرد کەس ئەوەی نەکەن بلۆکچین بریتە لە کۆڵێ بلۆکات بلۆک ئەتوانین لێرە ناوی بنین سەنوق کۆمەڵێ سەنوقن بە زنجیرێک بەستراون بەیەکەوە وەکو ناو ئەمە باشترین ناوە کە بۆی دانراوە بەڵام لە ناوە ڕۆکان نەخێت دوشتی زۆر جیاوازن نە سنوقە و نەز بە زنجیریش بەستراون بەیەکەوە بەڵام ئەتوانین لە ژیانی ڕۆژانی خۆمانە ئەگەر ئەم تەکنەلۆژیایان ئەم پرۆسیسە تەکنەلۆژیە ئەگەر بێت و تەوزیفی بکەین لە ژیانی ڕۆژانی خۆمانە نەخێر سەندوقن بەسراون بەیەکەوە بە زنجی یەکەوە هەر بۆیە بە ئینگلیزیەکەشی هەروە پێوتراوە بلۆکچین کێشەی دەستکاریکردنی زانیاریەکانە با بڵێن داتابەیس ئەنەکەڕێکشی ئەمە زۆر گرنگە ئەمە زۆر گرنگە ئەمە هەمیشە بریزێن هۆکاری پەرەسەندنی بلۆکچین دووخە مۆنۆپۆڵکردنی زانیاریەکان واتا پێشتر زانیاریەکان کە داتابیس ئەکرا مۆزەفێک حکوومەتێک دایرەیەک خاوەنکاری شتێک ئەیتوانی ئەمە دەستکاری بکە هەفتەی داهاتوو مانجی داهاتوو ساڵی داهاتوو ڕۆژی داهاتوو سعاتی داهاتوو ئەیتوانی دەستکاری ئەم زانیاریانە بکە بەڵام کۆمەڵی زانیاریشێ نەکرێت دەستکاری بکرێت وەک کریپتە کەڕەنسی کاتێک کە تۆ کریپتە کەڕەنسی بریتە لە کۆمەڵێ هاوکێشە باشە یەکێ لەم هاوکێشانە دەستکاری بکرێ ئەنجامەکە نەتیجەکەی هەڵە دەرەچێەوە تا ئەو کریپتە کەڕاستە هەڵە دەرەچێت بۆیە کاتێک کە ئەو هاوکێشەیە ماینین ئەکرێ دروست ئەکرێت دواتر ناتوانێت بە هیچ شێوەیەک دەستکاری بکرێت بۆیە لەو قۆرخکاری زانیاریە نەجاتی بوو دووەمیش کێشەی دەبستێنی یەکێک بوو لە کێشە لە گەورەکانی دنیای تەکنەلۆژیا کا دەبستێنین کە تەزاربکردنی لێکدانی یان دووبارەکردنەوەی زانیارەکان ئەم قوڵی کاتێک ئەنوسی یەک زائید یەک پێت ئەڵێ لە فڵان شوێن یەک زائید یەک هەیە من قبوڵی ناکەم بێتە ناو ئەم بلۆکەوە هاشی فڵان ژمارە فڵان حرفی فڵان ناوی فڵان چیچانە لێ لە فڵانە خەرەمە لە فڵان شوێنە هەیە ئەمەیە وای کردو بلۆک چین یان کریپتۆ کەڕەسی بەردەوام لە بەرزبوونەوە یابێ بۆ لەبەرەوەی کۆمپیوتەرێک دێت ئەڵێ من هاشێ دروستەکەم شتێک دروست دەکەم ئەمە تاوان نامەوێت زۆر قوڵی بکەمەوە ئیشەکەتان لێ قرس بکەم تەنها ئەمەوێت بزانن بۆ ئەمە بەها چۆن پیاکە کە دواتر مامۆستاکان زۆر بەوەی جاتر بۆ باسەکان ئەمە وای کردکە تۆ کردەکەڕسی بریتە لە کۆمەڵی هاوچێشە کۆمەڵێ پەزڵ دروست کۆمەڵێ هینە هاوکێشەی جێ خواردووە پازڵە دروستەکەن و دەهێنن لە ناو سنوقەکە لە ناو بلۆچێکە داێنن دواتر کە ئەمە پڕ بوو جە بە بلوچکەوە بەستنەوە ئەوش پڕەوە بلوچیشکەوە شناسی ئەم لای ئەم پارێزراوە کەسیش ناتوانێت دەستکاری ئەم کاوە دووبارە شیکیانە بۆیە

هەڵێنجاندن، Mining، کردن. بۆ نموونە ئەگەر بهێنینە پێش چاوی خۆمان زۆر جار ئەم نموونەیە ئەهێنرێتەوە. کاتێک کە تۆ ئاڵتوون زۆر بوو هێشتا تازە خەڵکی دەستی بە دەرهێنانی ئاڵتوون کردبوو ئاڵتوون هەرزان بوو بەڵام دواتر گران بوو بۆچی جانان ئەگەر بۆ نمونە بۆ ئۆنسێ ئاڵتون پێویستی بکردە هزار تەن خۆڵ ببێژن و پاچی بکەن ئێستا پێویستی بە سەد هزار تەن خۆڵ هەیە بیبێژن بۆی یەک ئۆنسێ ئاڵتون دەربکەن بۆ لەبەرەی شەش و شاخانەی ئەو شوێنانەی کە ئاڵتونی تیابوو هێواش هێواش تا ڕۆخیان لەوێ ڕۆیشتن ڕۆیشتەوەشی ئێستا گەورە بووە شاخەکە زۆر گەورە بووەتەوە گەیشتۆتە قوڵایی بەڵام ئاڵتونەکە نا ئەو هەموو زۆرەیە بزر بووە هەتا ئەی بێژن و هەڵکۆڵینی بۆکەن و ئەی بێش و پاچەکەەوە زۆری بێچێت بەرحاڵ نمونە قسەی زۆر لەسەر ئەگەر بتوانین قسەی بلۆکچین چیە دیسانەکە بە نۆستەریەکە بلۆکچین کارت بلۆکێک ئەم بلۆکە بلۆکێکی نەبینراوە کۆمەڵێ داتای تێکرا. ئەم بلۆکە ناوی نرا بۆ ناوی نرا هاشی ژمارە یەک بلۆکی ژمارە یەک چەند هاوکێشە هەیە یەکسانێ بە یەک دههزار هاوکێشە هەیە یەکسانە بە یەک ئەمە یەک ئەمە بلۆکی ژمارە یەکە دامەنا ئەمە بووینە خاوەن یەک کردەکە ڕاستی واتە ئەگەر باسی بیتکۆین بکەین بیتکۆین یەکەم بیتکۆین بریتی بوو لەوەی کە تۆ ئەتوانی بە کۆمپیوتەرێکی ئاسایی لە ماوەی دوو ڕۆژە دانێ دروستی بۆچی لە بەرەی کۆمپیوتەرەکەی توانین لە ماوەی ڕۆژێکە دە هزار هاوچێشە دروست بکە کە یەکسان بوو بە یەک دروست بکە کە بووە دوو ئەمجارە سی هزار هاوچێشە یەکسانە بە دوو ئەمە شکرای ناو بلۆکی چکەوە بەڵام شوناسی بلۆکی دوو لە بلۆکی لە بلۆکە زیرەکەکە یەکەمدانە پێ بلۆکی زیرە لە بلۆکە زیرەکەکە هەڵگیراوە هی سێ نێرە هەڵگیرا بۆیە کاتێکە بۆ لەوترێ هاک ناکرێت لەبەرەوەی کاتێک کە دێت زانیارەکانی ئەمە ئەوکاتۆن دێتەوە لێرە ئەمە لە شێوی شارەهنگ ئەمە بابەتێکی زۆر قوڵ و دووری درێژە لە شارە هەنگانێ کاتێک کە بۆنیەکان ئەبینێ ئەمە ئەو هاوکێشەی نییە کە ئەمەی ناسێتەوە بۆی لێرە بچڕێ لێرە لە خوارەوە کاتێ هاشگرا هاشەکە دەداتێ هاشەکە ئیرەرت ئەداتێ کاتێک کە ئیرەرەواتە کلیلی چوونەگە ئێرەی نییە بۆی ئەگەر بتوانێت لە باشترین حاڵەت داتوانێت ئەم بلۆکە هاک بکات کە ئەمەش پێویستی بە چییە؟ پێویستی بەوەیە بۆ نموونە ئەمە بۆ نموونە با بڵێین چاردە ملیۆن ساتۆشی چاردە ملیۆن هاوکێشە یەکسانە بە بیتکۆینێک بۆ ئەوی بتوانێت ئەمە هاک بکات پێویستی بەوەیە لە چرکە سانیە لە چرکە ساتێکە چاردە ملیۆن هاوکێشە حەل بکات بۆی بتوانێت ئەمە هاک بکات هەتا نەشتوانێت ئەمە هاک بکە واتە کۆتادانە هاک بکە ناتوانێت ئەمە هاک بکە وی ئەمە شتێکی مستحیلە لەوە دەرچووەکە باس لە هاکردنی بکرێت تایبەتمەندیەکانی بلۆکچین تەبعەن لەگەڵ ئەوەی کە وتمان پێویستی بلۆکچین ئەمە بوو لەبەر ئەمە هین بوو بۆچی ئەم برەوەی پێدرا و مادیسەڵایزکردنەوە تا زانیاریەکی کە تیاخەز نەکرێت جارێکی کە ناتوانرێت دەستکاری بکرێتەوە ئەم جارە شتێکەمان هەیە تایبەتمەندەکانی چییە یەکەم شت دیسەنترالایز کەس دەسەڵاتی بەسەریان نییە کەس ناتوانێت ئەو زانانی ئەو داتایانی ناوی بگۆڕێتیان و دەتانێ ناوی دەستکاری بکات واتا دەستکاری زانیارەکانی ناکرێت سکوریتی چیسۆر بە هێزی هەیە وتمان ناتوانێت ئەگەر هەتا ئەوە هاک نەکە ئەمەش پێویستی بە هێزێکی چەند بە کۆمپیوتەریان تەکنەلۆژیەکی چەند بە هێزێ بتوانێت ئەمانە لێ کاتێکە ئەم هاو کێشانە بدۆزێتەوە هاکی بکات کە هەر چیشی کرد مەرج نییە ئەو کلیلی پێ بێت ئەچێتەوە بۆ هەشت دوو واتە ئەگەر سی کرد بۆ ئیمەیل ئێمە کۆمە تەڵان شەفافیە ئەمە چی تۆ کاتێک کە شتێکمان لە پەن نەکرا لەلایەن کەسێکەوە قۆرغ نەکرا و لەلایەن کەسێکەوە نەتوانرا دەستکاریکە واتام شەفافیت تیا واتە ئەمە زۆر شەفافە جی متمانی خەڵکیە ئەم جی متمانی خەڵکی وەکو

هەزار بیتکۆین هەیە ئەڵێ زۆر باشە کوا بزانم برۆکی چین پێت دەڵێ ئەچی ئەگەر بزانین ئەم کەسە هەزار برۆکی هەیە هەزار کریپتۆکڕەنسی هەیە ئەم داوا تا شتەکە زۆر شەفافە و زۆر نیشە تەعەن کە ئیشی بینە ناتوانێت دەستکاری بکات بەکارهێنانی بلۆکچین بلۆکچین بۆ زوە کوتمان زیاتر لە هەشت هزار ئەپلیکیشنە بەکاردێت بەڵام ئەوی کە ئێستا زۆر باوە بەکاردێت کریپتەکەڕەنسیە بواری ئابووریە تەمانەوە ئێستا ئەپڵ و ئەمازۆن و ئیبی و ئەمانش داتاویسەکاندا بلۆکچینە و کەرتی خانوبەرە زۆر گرنگە مەسەری کەرتی تەندروستی زۆر گرنگە و ئێستا بە تەمان لە ساڵی لە ساڵەکانی ئایندەیە چەندی دەوڵەتی تر ئەوێت بۆ دەنگدان بەکاری بهێنێ و دوبێش ئیشی لەسەرەوە کردووە کە ببێتە یەکەم شاری بلۆکچەین لە جیهانە کەواتە هەموو داتاکان یەکاتە ناو بلۆکچەینەوە بۆ بلۆکچەین خۆی لە ڕێگەی و سمارت کۆنتراکت و پێشکەوتووە هینانەوە ئەتوانێت وەها بکات کە ئیتر پێویستی بە مۆزەف نەبێت کریپتۆکەمەسی پارە نیە وەکەوەی کە خەڵکی باسێکە پارە نیە بەڵکو ئەوەی ئینگلیزیەکەی پێوە پێوترێت دیجیتەڵ ئەسد شتێکە شمەکێکە واتە وەکو هەر شمەکێکی تر شمەکە پارە نیە درا نیە بەڵام چیە بەمەبەستی ئاڵوگۆڕکردن

بەڵام بەکارهێنانەکانیشی زۆرە وەکوتمان لە هەموو بوارێکا بەکاردێ توانین ئەتوانین پێ بڵێین تقریبا لە هەموو ئەو بوارانەی کە هەیە ئەتوانێت بەکار ئەهێنرێک بەڵام تایبەتمەندەکانی بگونە طبعا

XRP لە ناوت و چوارەوە هەبوو بەڵام لە ساڵی 2012 دەستکرا بە کمیونیتیکردن و بڵاوکردنەوە دەڵێن یەکەم کریپتۆکەڕەنسی بووە 628 ملیار دلار سەرمایەکەیەتی ئەم سەرمایە کریپتۆکۆڕەنسیەکان واتە کوین مارکتکە بە گشتی بەرزبوونەوەیکی زۆر خێرا زۆر دینامیکیە بەرزە بێتەوە یەکەمە لە ڕووی سەرمایە و بەکارێنەوە تەوان ئێستا کوی گشتی سەرمایی کریپتۆکەڕەنسیەکان 62 لە سەدی تەنها بریتە لە بیتکۆین کە تەنها خۆی 21 میلیۆن دانش دروستکراوە کریپتۆکەڕەنسیەکانی ئێمە ئاڵتکۆینیشمان هەیە واتە ئێمە کاتێک بیتکوین دروست بوو قوتبینەکان نەقیزەکانیشی دروست و بەرامبەرەکەشی دروست و یان وردەواڵەکەشی دروست و کە وەکو لایت کۆنە ڕیپڵە ئێسریۆمە مەسەن هەموو ئەمانەش دروست بوون ئەمانە وردەی ئەوە واتە چۆن ئێستای ماڵین بۆ نمونە دۆلار چ دوو لە سەدی کوی سەرمایی بازرگانی جیهانە ئەتوانین بڵێن شەستی لە سەدی کوی سەرمایە کرێتۆکەماسەکانیش ئەوەیە بیتکۆینە جۆرەکانی کریپتۆکەرەنسی ئێمە دوو جۆری سەرەکیمان هەیە بەڵام بەڕێزن ئێمە هەشت هزار و قسوور کریپتۆکەرەنسیمان هەیە هەر یەکە خەسڵەتی تایبەتی خۆی هەیە بەڵام ئێمە بە گشتی ئەمانە ئەبنە دوو بەشە بەشێکیان پێوترێت سنترالایز بەشێکیان پێوترێت دیسانترالایز واتە بەشێکیان واتە یان پێوترێت ئەپڵ سۆس کەڵ سۆس باشە تاوان لەناو ئەمانە بەشی تر ئەبێتەوە واتە بەشیشان هەیە سنترالایزەوە تا وەکو ڕیقڵ چەندین کۆمپانیای ترویستیان ئەمە بکەن واتە سنترالایز دروست بکەن بەڵام سەرکەوتوو نەبوون بۆ نمونە لە وڵاتی خۆمانە وەرکوین زۆر بەناوبان بوو طبعا هەتا ئێستا شەر هەوڵی ئەوەدا هەوڵی ئەوەدا بچێت و ئەمە بکاتوانە بەڵام هەتا ئێستا سەرکەوتوو نەبووە مەسەر TX تی فێبەوە کۆین ئەمانە گشتیان سەنتراڵایز بوون ویستیان وەکو ڕیپڵ بکەن بەڵام نەیانتوانی سەرکەوتوو بن هەتا ئێستاش هەر بەردەوامن هەوڵدەدەن بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بن ئەمە لەسەر چی بنەمایەک دروست بوو لەسەر بنەمای بڕیارەکانی باڵی جیهش جیحوت ئومەمی متحیدە باڵی بانکی جیهانی بانکی نێودەوڵەتی بانکی ئەوروپا، بانکی فیدراڵی ئەمەریکی، ئەمانە هەموویان ڕێکن لەسەرەوەی کە ئەبێ کریپتۆکەرەنسیەک هەبێ کاپەکەی زۆر گەورە بێ واتە تۆتەڵ سەپلایەکەی زۆر گەورە بێ واتە وەک ڕێپڵ کە سەد بلیۆن بێ یان وەکو وەنکوین کە سەد و بیست بلیۆن دوو سەد و چل بلیۆن بێ بۆ ئەوەی قۆرغ نەکرێ لە لایەن چەند کەسێک و بتوانرێ یاری بە نرخەکەی بکرێت بەڵکو بۆ ستیبڵیتی وەربگرێت و ژمارەکەی زۆر واتە زۆرنەوە جۆری شتمان هەیە دیسم فڵایسە واتە ئەمە کەس لە سەڵات بە سریان ناشتێ وەکو هەموو ئەوانی تر بێچکەداکەی قوڵ ئەوەی ئێستا لە گوێن مارکت کە پاێ ڕیپڵ بە تەنیا خۆی سەنتراڵایز ئەمەێت هەموو دیسەنتراڵایزە ئەمانە واتە کەس دەستی بە سەرانە ناوڵە اینجا دوای دێناو دیسەنتراڵایزە دیسەنتراڵایز ئەنجامەیە بڵ ئەمەیە بڵ دروستە بێ ئیجا دواتر کۆین دروستە بێ ئینجا تۆکن دروستە بێ ئینجا دوایی پلاتفۆرم دروستە بێ ئیتر ئەمە جۆرێکی زۆر زۆرن کە ڕەنگە پێویستمان بۆ نەبێت بە وردی هەموو بزانین چونکە ئیشی ئێمە نییە جۆرەکانی کریپتە کۆڕەنسی ئەمە کۆینمان هەیە تۆکنیشمان هەیە کۆین بلۆکچینی تایبەتی خۆی هەیە زۆربەیان ماینینگ ئەکرێن تاوان مەرجی نیە هەمووی مای بکرێ مای نەبەوە واتە ناتوانین مای نیوی بکەی واتە ناتوانین خۆ دروستی بکەی لە ماڵەوە بە کۆمپیوتەر تەنها بۆ مەبەستی دراوی دیجیتاڵی دروست کراوە واتە بلۆکچین دیسەڵفەڵێس تەنها بۆ هین بەکاردێ بۆ

ئەوانە ماینەبڵ کە کاتی خۆی تۆکن وچکەی خۆی لە ئەسڵا کریپتە کەڕەنسیەک یەک دانەیە بۆ نمونە یەک کۆینەک بریتە لە سەدان هزار چی یان ملیۆنەها یان ملیارەها تۆکن باش تۆکن واتا تۆ بڵین جۆرێکی تری یان وردەیەکی تری ئەمە وا چۆن بڵین کاغەزمان هەیە پارەی کاغەز و پارەی ئاسمان ئەمە ئاسنەکەیتی بەم بەسی درێوی دیجیتاڵی واژۆ ئەلیکترین دروستکە ئەمە بە تایبەتی بۆ سمارت کۆنتراکت دواتە عقدێکی زیرەک کە دواتر کەس دەسەڵاتی بەسەر گۆڕینیانەبێ بۆ ئەوە بەکاردێت وە لە هەمان کاتدا بۆ هەڵگرتنی زانیاری تریش و ئەتوانرێ لە کاروباری حکوومی و ڕۆژانەی خەڵکی و کۆمپانیاکانیشا دەستی هەبێت و هەڵگری ئەو زانیاریانە بێت و بیانپارێزێت. واتە تەنها بە مەبەستی کریپتۆکەڕەنسی دروستە بۆ ئەو. ئێمە جۆرەکانی کریپتۆکەڕەنسیشمان سەنترەڵایزمان هەیە، دیسەنترەڵایزمان هەیە، ئەوەش پێشتر باسمان کرد. هەندێ جار بابەتەکان گرێ دەمەوە بە یەکەوە بۆ ئەوەی بە کورتترین کات بتوانی بێت و خزمەتتان بکەم زۆر سوپاستانەکەم و بە تایبەتیش مامۆستا بەڕێزانی کە خۆبەخشانە و خۆنویستانە توانیان لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوایە مانەبوونیشی زۆر بچەشن بتوانن ئەم خودەمان بۆ دەستەبەر بکەن و هیوادارم هەوانتیایە سوودمەند بن زۆر سپاس بۆ هەمان بۆ هیوایم کە توانی بێتم خزمەتێکتان بکەم شەوتان شار خواتان لەگەڵ